Azul fell-awen ay iqbayliyen a tiqbayliyin s umata anda ma tellam anda ma tellamt. Tewweḍ tfida ar yiɣes ay neẓra mazal ad nẓer ay neẓra mazal ad nẓer a Lezzayer yesderwicen. As i d-rennuɣ mačči kan ḥaca Lezzayer i yesderwicen. Mačči kan ḥaca d Aljiri arabu mizilman i yesderwicen, nutni meqqar c'est une majorité, la majorité des Algériens, la grande majorité c'est des arabo mizilman, la grande majorité. Ay neẓra mazal ad nẓar Alzayir yesderwicen, ay neẓra mazal ad nẓar akra n Leqbayel yesderwicen, wac dak takk lebṣel ḥeṭṭa teḥṣel. Wac ddek takel lebṣel ay aqbayli acu ak yiwen ad teččeḍ lebṣel bac ad tḥesleḍ. Nedder almi neḥder mi ten id quqren i la rue i la place de la republique quqren d Quqren-d les militants suffɣen-ten-id militant irefden annay aqbayli d win irefden annay amaziɣ suffɣen-ten-id i sin ne me dites pas que c'est la police c'est pas la police c'est la majorité des algériennes i ten-id issuffɣen c'est pas la police c'est pas la pinettam tisbiwin vous allez accuser l'état français non non non c'est normal nutni ad walin la majorité ukud ara ddun Teẓram daɣ ur ittukkad ara ddun am di seleksyu, tgumam ad tfehmem neɣ? Ih, ulya di krimen ɣi degenere ayen ad inin c'est normal ad ddun kan la majorité ni ugin-ken la majorité ugin-ken, ɣunzan-ken, ay iqeffafen surfet-i ma pekkaɣ-ken-in s kan lehdur. Ma wteɣ-d deg-wen ass-agi a Leqbayel n Mazal, ggumman ad d-kecmen ar umussu n l'indépendance de la Kabylie. Ih, ɣunzan-ken! Ih, drapeau n Dzayer, drapeau n Palestine, d aya, ulac ayen nniḍen i Lezzayer-agi. Ulac! L'Alam Wahed a wen-qqaren, l'Alam Wahed. Akk d win n Palestine, wala steṛḥben s ubeṛṛani akken yebɣu yili d lhiba s tidet i d-ttnulfun gma-tsen, atmaten-nsen mi ara ɣlin, gma-tsen mi ara yeɣli ssmaḥ wer, anwa, zeɛma, ah, kunwi, ah, paska tḥesbem-ten d atmaten-nwen. Gma-tsen mi ara yeɣli ccmaḥ wer yelli ad t-ɛefcen wa d acernun. Aten ad ɛefcen-ken war lalla-wen. Aya ah, acu i k-yewwin? Acu i k-yewwin? Aya ah, acu i k-yewwin? Ah, ha-tt-an la réponse. Sigrave, Sigrave, Yeɛni a Rebbi d acu trebḥem i Lezzayer-agi a les immigrés, a les immigrés, Iqbayliyen yettabaɛen Lalziri d acu trebḥem, acu trebḥem, dites-moi, imi ur terbiḥeḍ ara concernant ta langue maternelle. Iwacu ayen nniḍen sǧǧiǧǧan yeṭṭas ce point? Iwacu d acu trebḥeḍ? Mačči d idrimen i mačči d idrimen i d ṣaḥ n istiqlal kan istiqlal qu'on a eu avec cette Algérie. Sigrad bacu listiqlal, listiqlal bučči, ah, la baz, la baz tudert-ik, tudert n tutlayt-ik akked tudert eh, n cetlayen-ik, d idles-ik, d win i d ṣṣaḥ. Lecɣal-agi ur sɛin ara amkan-nsen, ur sɛin ara amkan-nsen ar Lezzayer. Eh, ḥader ay amaddaw-im. Ad ken-in-pikki i win yebɣan ad t-iɣiḍ lḥal iɣiḍ-it, ay iqeffafen n Lezzayer, ay irbiben n Lezzayer, a wid yettabaɛen Lezzayer, ay iqeffafen depuis soixante ans ayagi, ay iqeffafen, ay iqeffafen, ay irbiben, a les sous-titres, a les photocopies! Si Grav, ay nẓer amaziḍ a nẓer a leqbayel yesderwicen, nedder almi neḥḍer mi ken-id quqren, acu tettrajum a vous attendez quoi de cette Algérie? Tettrajum ad d-tarew? Hum? Tettrajum a ad d-tesɛu akniwen-a? Ur d-tarew ara, rǧiɛen-wen. U kunwi jamais ad d-tarwem rǧiɛ-nsen. Nettat ala tettarew, tettarwiwi yiḍ, tettawri ala tettarwi taɛrabt, tettarwi taɛrabt akked di Palestinia, kunwi tin akken uyaziḍ fiḥel ma ad ttɛawadeɣ as-id kan, Laljirie tettarew kunwi ur ẓriɣ ara. Tayaziḍt tettarra wayaziḍ de point d'interrogation, point d'exclamation, kemmlet-as, c'est grave. Tuɣrem dagi teṭṭfem addud, teṭṭfem addud ɣef Lezzayer, teṭṭfem addud ih, teṭṭfem addud. Ass-nni daɣen ihuzat enceinte, d tameṭṭut kan yellan enceinte i yettaṭṭafen addud. Ma mara tawḍ ar sept yam, huit yam mois. Ala ṭṭixer taɣ a wldi, tuɣal maɣ dagi d isu tḥeccem maɣ, tuɣal maɣ d isu tif tabam, tabam, ur ẓriɣ ara amek yella tabam, taṛẓaẓt a wen-d-tefk tamamt, teţṛaǧum agudu a wen-id-yefk lexṛif, agudu n Lalǧir a wen-id-yefk lexṛif, ar melmi, s wacu, s wacu ţhedduṛen i siraw, i sira ken-neqqen, s wacu ara, amek ara wen-id-nehdeṛ tura ah, in taɣ-id ah. A suɛet nnif, nneḥcamet ciṭuḥ, nneḥcamet, suɛet nnif, ucuɣer tura d yir tagmat, yir tagmat am kalitus, ma ɣezzif messus i wiyiḍ imi yettak tili. Ih, s wass-sti n ssna yakan ad neţţak tili i wiyiḍ, Ḍumber-nneɣ yeţţak anda nniḍen. L'Algérie tuɣal d lkuntṛa n usefru-yagi, yir Lezzayer am Kalitus, ma ɣezzif messus, ma ɣezzif messus, mbeɛd i teţţak tili. I Palestine mi teţţak tili, mačči kunwi ur teswim ara? Vous valez rien dans cette Algérie a Leqbayel, vous valez rien. Fell-am ula ḥedd ikun, ad nettawad kan i lehdur-agi bac ad d-tuqsem mariḍa, fell-am ula ḥedd ikun, vous existez sur le terrain, mais anda nniḍen walu, vous n'existez pas, u nutni ula ḥedd iten llan, ih. Ula ḥedd i ten-llan, ih, ula ḥedd i ten-llan. Kifkif, akit-d am Marikan, les Indiens, c'est les origines, neẓra l'Algérie c'est origine, berbère, mais ils étaient tous arabisés, toute l'Afrique du Nord. Kifkif.

L'islamisme akked taɛrabt akken i kan i leḥun, inséparables. Yiwen izellu, wiyaḍ ikerref. Ɛli ijebbed, Baxlic itteggir, ad ttawiḍeɣ kan i lehdur-agi. Si lemmam ka l'Afrique du Nord tamaziɣt, acu i ken-yuɣen akkagi?

Karutt Sankvila ad ken-terter wawil-aya, ad tt-tawiḍ i lvot, aha lac id ad yili lvot, ad tt-tawiḍ akken i lehdur-agi, ad tt-tawiḍ ay aqbayli, ad tampuzeḍ tamaziɣt-ik neɣ tamɛemrit-ik, d aberriḍ, semḥet-iyi ɣef wawal-agi, ḥaca liman yestahel, d aberriḍ ara tawiḍ, a soi-disant ad yeɣli lsistem, ad tuɣal ad ad tixxert ɣa uldi, ad tixxert ɣa Rebbi, nwet-iken-in s ddexxan n waru-inu ulac, nwet-iken-in s tcukka ulac, on vous a piqué ulac, Acu yenna tagi? Ad nettɛawad kan a Rebbi, la Biljik ur tbiḍ ara ccna Kabili, la Karwasi, 92 i tbiḍ n indépendance ass-agi attan truḥ en flash, d tameṭṭut i ten-iḥekmen, l'exemple n tmeṭṭut ɣer imaziɣen i tella, d tameṭṭut i iḥekmen Dihya, Tinhinan, Mira, Kirya, Qirya, ih. Faḍma Summer, Xas Faḍma Summer s wadduz ur teḥkim ara mi s tin gurant ko sɛan waɛrab n di combattant ad t-ttran ma sɛan tebɛem dagi acgiḍ, la varisan.

Fransa, c'est un pays colonisateur, c'est un colonisateur, ur yettruɣ ara imuda, ur yettruɣ ara imuda, ur yettruɣ ara, apar ma ibumbardi deg unebdu, tekker par accident, ur twalam ara kunwi acu i sexdmen i la Kabyle, tgumam ad tenneḥkamem dayen, des hélicoptères i d-yettserriḥen i lmazut, ar melmi ara d-takim a Leqbayel, la Kabyle akk terɣa, xas tura tebɣam ad teffɣem ar umadaɣ ad tḥarbem s leslaḥ ur tezmirem, anda ara teffreḍ, ara k-id-awin am uɣerda. Ad ad anta tamadaɣt agi d-iqqimen akka agi ilaq a Billy? Kker waya b, kker waya b. A Dda Klas, inu sanu, asanu sifi, ciṭuḥ lɛali xir n waṭas n diri, asanu sifi n uṭerk a Billy. Eeh, a t-ɛummaɣ nekk a Billy. A s-ruḥun flac, anda ara d-bin Tunes agi?

Tixer taɣitin-agi wujat alirjik ar tdukli, wujat alirjik ar tdukli. Mačči d zzher amekḥus a Leqbayel, neɣ d tamussna i genxus n wagar anɣi n umḍur. Meɛna tura dayen qqsen-aɣ des milliers de serpents, les proverbes ur neǧǧi ara, win yeqqes uzrem yettagad aseɣwen. Kul wa qsen kunmi a izerman mazal ar iḍ-a tḥemmlem tuqqsa neɣ? Tḥemmlem akken kan ad tkemmlem ddunit nwen d tuqqsa kan ur d-tuqqusem ara. D aya kan partager partager bon courage et filaman.